Improv huwa forma ta' teatru li ma jużax test, ma jużax script. Jiġifieri dak kollu li jsir meta jkollok teatru tal-improvizzazzjoni, u minn hemm ġejja l-kelma improvizza, huwa kollu ikkreat dak il-mument.
Improvizza huwa l-ewwel festival tax-xorta tiegħu li sar f'Malta u ġab flimkien professjonisti tal-arti performattiva minn madwar id-dinja għal erbat ijiem ta' workshops. Il-festival sar fi spazju kreattiv bis-sehem ukoll ta' pilastri Maltin fil-qasam tal-arti performattiva.
Aħna f'dan il-festival organizzajna numru ta' workshops li kienu kemm workshops twal ta' jumej, kif ukoll workshops qosra ta' tliet sigħat. Kellna dawk li jissejħu jams. Minbarra dan, imbagħad fil-għaxijiet kellna l-ispettakli. L-ispettakli ta' improvizzazzjoni bħal ma qed ngħid, jiġifieri xi ħaġa kkreata dak il-ħin. Tipi differenti imma, għax fl-improvizzazzjoni hemm ħafna stili differenti ta' improvizzazzjoni jew ta' formats kif ngħidulhom aħna.

Jien bdejt nagħmilha meta kont il-Belġu. U mbagħad minn hemm bil-mod il-mod bdejt imur għal festivals, studjajt ġifieri taħt ħafna eh, għalliema tal-improvizzazzjoni tal-ola kwalità tal-ola livelli. U bdejt nara daw il-ħafna festivals immur ġifieri ta' spiss, sitta, seba' fis-sena. U bdejt ngħid jaħasra Malta m'għandniex. They were talking about my husband is there, mine too. And it was really Vera li Malta m'għandniex improvizzazzjoni u għandna ftit eh, improvizzazzjoni. U bdejt ngħid hawn xi ħaġa nieqsa, hawn bżonn ta' festival ta' improvizzazzjoni u għandna xi nbiegħu għax aħna Malta bħala gżira fil-Mediterran bit-temp sabiħ, f'Settembru kellna temp bellezza, tista' tiġbed in-nies li jiġu hawn jgħidu iva ħa nagħmel biċċa vakanza u biċċa improvizzazzjoni pereżempju.
Aħna peress li m'għandniex improvizzazzjoni, jew ftit, ħalli ma ngħidx kategorikament m'għandniex, u m'għandniex dak il ma nifmuhiex l-improvizzazzjoni bħala atturi aħna naħsbuha xi ħaġa li hija inferjuri mit-teatru biex insejħulu hekk normali jew ta' test, allura Kien importanti li nuru lin-nies, isma', mhuwiex biss ċajt, mhuwiex biss ejja nitqu waħda ta' malajr, hemm ċertu spettakli li huma profondi ħafna, ta' ċertu kalibru.
U mill-improvizzazzjoni nitgħallmu ħafna mhux biss għal fuq il-palk, imma wkoll fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Għaliex inti, il-ħiliet li tagħtik l-improvizazzjoni, il-bażi fundamentali tal-improvizazzjoni hija dik li tissejjaħ il-yes and, il-iva u. Jiġifieri jiena iva naċċetta dak li qed tgħid inti u nżid magħha. U dan ifisser li inti qed tappoġġa lil xi ħadd ieħor. Element ieħor huwa s-smigħ. Inti trid tisma' x'qed jiġri. Jekk inti qiegħed fuq il-palk u qiegħed fid-dinja tiegħek jew għandek idea tiegħek u moħħok fiha, mela m'intix qed tisma' x'qed jagħmel ħaddieħor, m'intix qed tinnota x'qed jagħmel ħaddieħor. Hija fuq l-osservazzjoni li tinnota kull dettall u dawn huma kollha affarijiet li fil-ħajja ta' kuljum jgħinuna. Hija fuq ukoll tista' tużah għal public speaking biex trabbi naqra kunfidenza u ħafna ħafna ħafna iktar. L-improvizazzjoni tittuża anke fil-dinja tan-negozju biex tħarreġ in-nies biex ehm, tagħmel team building pereżempju jew inkella għamilna workshop fuq conflict resolution u conflict management. Daw kollha billi nużaw l-improvizzazzjoni. Maybe he was.
Maybe he can lose more things. Għandha ħafna ħafna użi u hija importanti ħafna. She was uh, in the These may have consequences and that's more interesting for the scene.